L-imħabba ta' Kristu tħeġġiġna. Hekk jikteb San Pawl fit-tieni ittra tiegħu lill-Korintin. Huwa dan it-tħeġġiġ li jimbuttana biex niċċelebraw it-800 sena mit-twaqqif tal-Ordni tal-Predikaturi. Niċċelebraw dan l-anniversarju b'sens ta' gratitudni lejn Alla li bagħtilna lil San Duminku, awtur oriġinali ta' kif wieħed jgħix il-voti reliġjużi b'mendikanza u radikalità. U b'aktar umiltà nroddu ħajr lil Alla Talli mexa mal-ordni tagħna matul dawn is-sekli kollha, qawwih u għanieh kemm fl-għerf u kif ikoll fil-qdusija. Iżda b'attitudni aktar umli nitolbuh ikompli jieqaf miegħu, jgħanih b'vokazzjonijiet ġodda fil-fergħat kollha tal-ordni tagħna u jkompli jibgħetilna profeti ġodda fi żminijietna biex bħal dejjem l-ordni tal-predikaturi jiġġedded, jissaħħaħ u jikber fil-fidi. Il-Ġublew li jfakkar dak il-mument tant għażiż meta fit-22 ta' Diċembru tal-1216 il-Papa Onorju Tlieta bil-bolla Gratiarum Omnium Mergitori tal-approvazzjoni pontifiċja lil dan in-nefs ġdid fil-Knisja, illi kellu jseħħ kemm fil-predikazzjoni u anke fl-għixien tal-fidi. Il-Ġublew għaldaqstant huwa mument fejn niġġeddu u nitolbu biex il-familja Dumnikana tikber u tiftakar dejjem iżjed dak li San Duminku għamel, jiġifieri li nixterdu ma' kullimkien, imħeġġin mill-ispirtu ta' predikazzjoni. Min huma l-lajċi Dumnikani? Il-Kostituzzjonijiet tagħna jgħidulna li l-lajċi Dumnikani huma dawk li jissieħbu fl-ordni imqanqla minn Alla permezz ta' doni speċjali ta' apostolat skont l-ispirtu ta' San Duminku. biex jaħdmu għas-salvazzjoni tagħhom u tal-oħrajn. Bil-professjoni tagħhom, il-lajċi Dumnikani jimpenjaw ruħhom biex jinaqdu fil-ħidma missjunarja Dumnikana, jiġifieri dik li jwasslu sa truf l-art il-kelma ta' Alla. Aktar minn qatt qabel, id-dinja titlobna l-għala tal-fidi tagħna. U aktar minn qatt qabel aħna mistennija li nkunu mħejjija tajjeb biex inwieġbu. F'dan id-dawl, l-impenn tal-lajċi Dumnikani għandu jidher bħala tama, hekk kif San Duminku kien ta' tama fi żminijietu. B'hekk il-lajċi Dumnikani ma jibqgħux spettaturi iżda protagonisti fil-Knisja. Minħabba f'dan, il-lajċi Dumnikani għandhom ikunu dejjem attenti biex ma jaqgħux fin-nasba ta' rutina qerrieda li toqtol kull entużjażmu u tħabrik għall-Kelma ta' Alla. Huma aħna, il-lajċi, li rridu nimpenjaw ruħna biex niftħu t-tieqa fuq kmajjar li ilhom magħluqa, li naħsbu f'modi ġodda u aktar effikaċi li bihom inkunu nistgħu nwasslu l-Bxara t-Tajba. It-tħejjija għall-Ġublew tal-Ordni tagħna tistedinna biex matul din is-sena naħsbu b'mod partikolari fuq il-lajkat Dumnikan. Tistedinna niskomodaw ruħna fil-kumdità u nerġgħu naħsbu mill-ġdid kif dan il-moviment tant utli fil-familja Dumnikana nistgħu insaħħuh. Li tkun lajk Dumnikan mhuwiex sempliċement li tkun devot ta' San Duminku jew ammiratur ewlieni tal-familja Dumnikana, imma jfisser li tkun mixgħul biż-żelu għax-xandir tal-kelma. Aktar minn qatt qabel, illum nifhmu l-bżonn li naħdmu id f'id f'din il-missjoni tagħna. U aktar minn qatt qabel, il-lajċi Dumnikani għandhom bżonn li jkunu ffurmati tajjeb biex jgħinu fil-predikazzjoni. Alla fil-ħniena tiegħu żejjen lill-Ordni tagħna b'diversi qaddissin kbar fil-ferħat kollha tal-familja Dumnikana. Il-għixien tal-professjoni Dumnikana bħala lajċi wkoll wasslet diversi persuni għall-qdusija. Fosthom l-aktar riċenti huwa l-Beatu Pier Giorgio Frassati illi l-Knisja għażlitu bħala mudell għalina lkoll li ngħixu l-lajkat Dumnikan. Huwa għex jaħdem ma' dawk l-aktar emarġinati u spiċċa biex miet minħabba l-istess xogħol li huwa kien jagħmel. Frassati, huwa għalina sfida taqbad biex nevalwaw il-metodi tagħna ta' evanġelizzazzjoni, biex nistudjaw sewwa min huma l-emarġinati fis-soċjetà tagħna u kif nistgħu nilħquhom. Huwa sfida ta' kif anke l-lajk Dumnikan huwa mitlub li jiskomoda ruħu u jgħix ħajja radikali skont l-Evanġelju. B'dan kollu f'moħħna, f'din is-sena ddedikata lill-lajċi Dumnikani, jalla nitqanqlu biex niġġeddu u naħsbu f'metodi aktar effikaċi ta' kif titwassal il-Kelma. B'dan biss nistgħu nixbħu lil San Duminku fil-ħidma tiegħu.